una welcome to pidgin news network where news dey start from make una get the latest upon latest hot news for naija and obodo oyibo yarns as e dey pound for we street parable as dem we papa dem talk am tori as e dey blow from pidgin world to meet people across the entire universe my name na ororo pataya twenty kilometre I welcome all of una to Pidgin News Network World News. Tree near tree na im make monkey dey shine o. With this coronavirus, with this corona kpishin wey dey shoot up and down the world, tree far from tree o. So make we join hand together so I go fit jump am pass like bird wey dey fly for sky. People wey get the coronavirus all over the world don pass 860,000 people 860,000 tower people na don get corona across the world o oh, and over 42,000 don peme don buy don go so make we take precaution make we wash our hands make we no stay where crowd dem dey make we make sure say we use hand sanitizer make we also make sure say we help the needy una welcome. come and see america wonder come and see america wonder na so we dey sing when we dey small but with this coronavirus na america dey see wonder o oh. because why water don pass garri over one hundred and eighty-five thousand cases don dey for america over three thousand eight hundred people don kpai for the matter coronavirus just dey blow like harmattan wey no dey look back hey Oga Donald Trump tok say di death rate go even pass one hundred thousand enta over two hundred thousand wey di tin go fit kill if we no do wetin government dey tok and even sef hope dey o e say di tin suppose reach two million pass o but if pipo dey do as dem dey tell dem di health experts dey tok di doctors scientists if we dey do as dem dey tok the thing go dey fall more and more because small small number na im go come dey catch am he also talk say the next two weeks na nge nge nge for america because e go pain enter bone well well as people go dey kpai for the matter medical sabinu scientists and doctor dem don dey run kirikita kirakata for forty million kita everywhere to make sure say end come to this matter Oga Donald Trump don sign and na two trillion relief package for American people to survive during this wahala wey we dey inside with corona. Johnson and Johnson medical company wey be say dem dey do ogbonge things across the world don talk say dem don get vaccine o but na for September dem go fit test am. Dem talk say dem put over one billion American dollars to take get this research make e pass so that dem go get the answer. Ha! Waka dey o. but we go win na plenty plenty truck dey pass yo no be say dem carry food na people wey corona don carry waka for italy dem dey carry o over ten thousand people don carry waka comot for this world because of corona even for spain na so the number dey grow every day even sef the pope dey cry as plenty plenty people dey cry say this wahala too much people don dey throway money for the street of italy dem say eh say this corona this death e don make money be nothing nothing money na vanity now just as dem talk am inside bible so make we dey watch you make we dey take care of our people so that this thing no go kaput us ooo make we go inside china to see how the corona matter dey happen because na from china na im corona take im flight across di world afta di quarantine for inside china dem tok say normal no be normal again o oh. even as dem don resume work their factory don open dem don begin dey manufacture masks ventilators and other things wey the whole world dey need dey send across so make we sef know say if we lock down i will fight well dem say china wey lock down wuhan e help dem to fight the infections of meeting over seven hundred thousand people that is to say e to say dem no shut down wuhan for two months dem no close am down carry padlock lock am throw the key inside deep river na im be say seven hundred thousand extra people for get am so this lockdown na for us to fight am so that we can come back and jollimento and live our life as we suppose leave am o oga governor sanwo-olu for lagos as e announce say nine pipo wey get koro wey koro coronize don dey free dem don send dem go dia house o naija sef come record four more cases three for di federal capital territory abuja and one inside lagos with dis di confamento cases for dis kontri don rise go meet one thirty nine. Hi, the Director General of National Center for Disease Control, Dr. Chikwe, say last week we get capacity to test 500 per day. This week e end so we go get 1000. Next week nko na so we go land for 1005. So as we dey test, we go fit dey discover and we go dey fit dey manage the situation. Nigeria first get this coronavirus case on February 27 when one italian businessman carry im leg waka waka kurukere come enter nigeria carry wahala land for we head but that one no be im matter the thing wey matter be say anybody fit carry am so the wahala e dey for everywhere so no be the man na the koro wey dey coronize people wey people no dey know sef the man sef dem don discharge am that show say naija we dey work we dey work well well oga governor for lagos dey dance. say solution don dey come dem dey carry food dey carry go share dem dey prepare for the people wey no get na so oga buhari sef our president tell us say school food program go continue they will continue to work hard to take care of the poor they don reduce the uh, uh, interest rate for central bank loan they don also pump money into economy They don't import many things. They don't come lock down three states where they carry the highest number. People they run kirakita say na lie why they go feel locked down. Ah, but the president he lock am down say nothing fit happen. People must stay. They must not spread and go everywhere. Make them stay house. So at this thing where they walk up for road, no go jam them for road. Now who go road jam for road, he go catch you. ah, inside this corona we must still laugh o oh. because e get one one one one new virus wey don knack put for outside now o na here i hear am no be say na me talk am dem say the name na HUVID20 dem say e pass corona and that one equals to hunger virus as we tell people dey dey house hunger virus go set in but oga buhari don guarantee say dem go spread food food program go continue for school children oga governor for lagos don talk people don dey donate we see people wey dey carry food dey go dash people so if we continue like that this huvid twenty e no go shele o because e must not shele come join this koro koro dey very deadly koro e like to dominate by himself and when somebody like hunger come go support am na me say gbege go start to entertainment and sporting so called the whole world dey stand still like iroko tree no movement music o kpakam they don lock am whether na football o kpam e don kpafuka bundesliga close down italian serie a close down uh, premiership e close down e league one close down every league across the world plus including nigerian league everything close down whether na basketball whether na anything everything don close down music entertainment dem dey do am from internet djs dey blast musicians dey sing from their house people dey watch them but say This corona still dey na so we go dey do am o olympics wey be the unity game wey dey bring everybody together wey we suppose celebrate for tokyo dem don move am to july 2021 my people no be play matter no be play matter at all make you help people wey dey around so that everybody go fit survive and smile after this colonization by oga koro abeg donate and support government rice join rice na im make pot full if rice no join rice pot no go full people no go see food abeg make we behave like rice make we join together make we full pot make we help ourselves as news dey waka across the world na so we dey waka dey follow am and we go dey bring the news as e dey happen as e dey shele across the entire universe for you to know the latest and the best thing to do this na pidgin news network where news dey start from.